Халкыбызның мәгълүм әйтемен болай дип үзгәртергә мөмкин булыр иде. Хөкемдарлар татарча сөйләшә дисәләр, ышаныгыз, ә тау күчкән дисәләр, ышанмагыз. Тау турындагысын әйтә алмыйм, күченгәнен күргәнем юк. Ә менә Татарстан телерадиокомпаниясендә башланып китәчәк тапшыруда хөкемдарлар нәкъ менә татарча сөйләшәчәк. Безнең каналдагы яңа проект турында сөйләшергә бүген студиягә Россия юристлар ассоциациясе әһелләре Лилия Яфизова белән Әлфия Җәлилованы чакырдык. Хәерле көн, кызлар! Хәерле көннәр.
Вакыт тауып студиягә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Ләкин менә э, татар теленең куллану даирәсен арттырырга кирәк дип э, сөйләшкән вакытта шундый э, зур проектка тотыну ул батырлык та таләп иткәнде. Менә кайдан уйлап чыгардыгыз мондый мин проектны? Чөнки без әйтәбез инде татар теле гадәттә әнә шул җыр биюдә, уен көлкедә, әдәбият сәнгать өлкәсендә булырга тиеш, ә менә юриспруденция өлкәсендә әле аның безнең башыбызга килгәне юк иде. Татарча сөйләшә ала дигән сүз. Менә кайдан чыкты бу проектның башлангычы?
Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, хөкемдар ул реаль суд утырышын модельләштергән тапшыру. Бу фикергә безнең исполком председателе Тимур Геннадьевич Кокоха төшенде. Безгә тәкъдим ясап, без бергәләшеп уйлап, бу проектны чынга ашырырга уйладык.
Россия Федерациясендә суд утырышлары Рус телендә дә һәм шулай ук Россия Федерациясенә кергән субъектларның дәүләт телендә дә алып барыла ала. Элегрәк районнарда суд утырышлары татар телендә алып барылу бу гадәти хәл иде. Һәм без региональный отделение буларак ассоциация юристовның татар телен рәсми татар телен популярлаштыруда үзебезне эшләргә тиеш дип саныйбыз. Һәм менә шушы проектны башлап җибәрдек, шундый максатлар куеп үзебезгә. Проектны уйлап чыгарга була, ләкин аны гамәлгә ашыру өчен бит э, беренчедән партнерлар кирәк, әйме? То есть э, гамәлгә ашыручылар кирәк. Менә андый кешеләрне таба алдыгызмы? Чөнки э, үзенчәлекле өлкә бит, юриспруденция өлкәсе.
Беренчедән бик зур рәхмәт инде ул ГТРК Татарстан эшкә безнең телерадиокомпаниягә ә, сезнең телерадиокомпаниягә чөнки бу проектка ошанып аны чынга ашырырга булдылар һәм бик күп объемны эшне алып бара инде безнең конституционный суд аларга да бик зур рәхмәт анда переводчиклардан күмәк эше инде бу күп кешеләрнең күмәк эше дип атала Болай да менә шулай да әйтегез әле, монда артистлар уйныймы, монда чын юристлар уйныймы, ничегрәк? Чөнки үзәк каналларда күргәнебез бар, моңа ошаганрак, монда юк түгел, моңа ошаганрак ниләрне тапшыруларны. Монда ничек сезнең? Безнең була инде бу очракта. Безнең тапшыруда без танылган артистлар һәм актерларны җәлеп итергә булдык. Чөнки бу очракта тапшыруны карау аудиториясе киңрәк булыр сыман тоелды безгә. Безнең беренче тапшыруыбызны менә без инде төшердек. Анда безнең Татарстанның атказанган артисты Лилия апа Муллыгалиева катнашты һәм Галиәскар Камал исемендәге академия һәм дәүләт театры актеры Ирек Кашапов катнашты. Без аларга Шушы форсаттан файдаланып, бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Без аларга социаль челтәрләр аша чыгып, э, тәкъдим иткәчтен, алар бик теләп риза булдылар, аларга бик зур рәхмәт. Һәм шуны әйтеп узасы килә, күп артистлар һәм актерлар риза, бик теләп ризалашалар безнең бу тапшыруыбызда төшәргә. Аллага рәхмәт, әлбәттә. Ләкин бер үзенчәлек бар. Э, әйткәнемчә, бу бит барыбер э, телевизион тапшыру булса да, андагы терминнар, юридик э, юриспруденция терминнары, алар катлаулы терминнар. Менә аларны тәрҗемә итүдә авырлыклар килеп тумадымы?
Рәсми татар теленең үзенең спецификалары бар икәнен без сиздек, әйе. Ул гомумән инде нинди генә телне алсаң да рәсми тел ул авыр бирелә. Менә хәзер инде без өченче сценарийны тәрҗемә иттек һәм һәм һәрбер алдагы сценарий безгә җиңелрәк бирелә икәнен фикергә килдек, чөнки безгә инде әлбәттә безнең төп тәрҗемәчебез ул Конституцион суд тәрҗемәчеләре аларның рәсми документларны татарчага тәрҗемә итүдә тәҗрибәләре зур, әйе. Һәм менә алар тәрҗемә итәләр, шуннан соң без юристлардан торган комиссия җыеп, шушы сценарий өстендә эшлибез булып чыга инде. Спецификалары бар, ләкин менә Эшли алмаслык түгел, әйме?
Эшли алмаслык түгел, әйе.
Хәм без безгә үзе безгә бу проект бик ошый. Чөнки менә бу безнең эчендә рәсми татар теле, ул яңалык дөресен генә әйткәндә, һәм без халыкта да шушы рәсми татар телен һәм гомумән татар телен шушы проектыбыз белән популярлаштырырга теләр идек.
Аңлавымча, бу проектта артистлардан кала юристлар да катнаша икән. Алар аларны ничек ризалаштырдыгыз? Чөнки аларның да бит әле моңарчы русча алып барган булсалар, безнең сөйләшүебез дә бит инде хәзер бик үк татарча түгел дип әйтергә була. Менә ничек таптыгыз андыйларны, ничек ризалаштырдыгыз? Серне ачып җибәрсәк, Әз генә булса да, әйе.
Дәгъвачы вәкиле һәм җавапчы вәкиле булып, без Әлфия белән уйныйбыз инде. Сез дә уйныйсыз, әйеме?
Әйе, без үзебез дә чөнки юристлар. Шуңа күрә бу передачада без дә уйнарга булдык. Судьяга килгәндә инде ул безнең Конституционный судның аппаратның җитәкчесе, юридик фәннәр кандидаты, юридик факультетның укытучысы буларак ул Нуриев Анас Габдрауфович. Без анарга бик рәхмәтле, ул безнең проектыбызда. Һәм ул, сүзегезне бүлдереп әйтәм, Аның әнисе дә галимә, тел галимәсе һәм әтисе дә тел белгече. Әйе. Шулай. Әйе, таныш кеше.
Менә, димәк, э, телгә битараф булмаган, татар теленә битараф булмаган кешеләр алынган дигән сүз инде бу очракта, әйеме? Әйе, шулай безнең төп максатыбыз ул татар телен популярлаштыру. Чөнки Россиядә безнең мөмкинчелегебез бар. Россия хукукка килгәндә инде безнең суд утырышлары рус телендә һәм субъектларның үз телләрендә алып барылырга мөмкин. Шулай итеп Татарстанда безнең ул татар теле. Без гражданнарга шуны әйтеп китә аларга җиткерәсебез килә. Аларның шундый усуллары бар икән. Шундый хокуклары бар икән, әйе, хокуклары бар икән. Һәм шуннан да теге э, тел байлыгын арттыру. Без микәр күбесенчә теге алма сүзләрен без яңадан э, калькер рәвешендә генә тәрҗемә итәбез, булганда булмаганда инде русча гына кулланабыз ул сүзләрне. Постановление дип кенә җибәрәбез, карарны мәсәлән, суд карары дигән сүзне Хөкемдар, мәсәлән, шул ук судья, имам Габгади сүзләрне дә без күп очракта инде э, элементар сүзләрне дә белмибез дип әйтмәкче булам. Һәм э, азагында инде тамашачыларның бу тапшыруына кайчан карый алу мөмкинлеген дә ачыклап китсәк иде.
Бу тапшыруыбыз безнең Россия бер каналында Ноябрьнең икенче яртысында дүшәмбе көненнән башлап күрсәтеләчәк. Атнага бер тапшыру Һәр дүшәмбедә, күрсәтеләчәк. әйме? Һәр дүшәмбе һәм ГТРКның официаль сайтында да Махсус сайтында безнең, әйме? Һәм Татар әйе, социаль ГТРКның челтәрләрдә дә карап булачакмы? Чөнки Әйе. яшьләрнең күбесе хәбит социаль социаль челтәрләрдә утыралар. Без үзебезнең социаль челтәрләренә дә куячакбыз. Ул инде Ютуб каналлар, Вконтакте, Фейсбук, барлык социаль челтәрләрдә карап булачак.